Лайык бер сорауны әйтеп китәсе килә. Менә кәфер кешегә. Кәфер кеше үлер хәлдә ятканда аның кырына килеп, шәһадәт сүзләрен әйттерергә яраймы? Бу сорауга җавап була, әйе, ярай. Бу шулай ук хәерле гамәл булып санала. Моңа инде без шулай ук дәлил иттереп китерәбез пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи вәсәлләм тормышыннан, шулай ук Абу Талиб белән булган хәлне. Без беләбез, Әбу Талиб бит инде кәфер булып яши, ул Аллаһ субханаһу ва тааляның берлегенә ышанмый, ислам динен кабул итми. Һәм пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям барыбер ул кәфер булса да, аның кырына бара бит инде һәм ислам динен кабул ит дип әйтә бит инде. Һәм Э, шушыннан чыгып әйтәбез, Абу Талиб кәфер булган була, ләкин пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи барыбер аңа барып шушы сүзләрне э, әйттермәкче була бит инде. Шуңа күрә дә, әгәр дә э, безнең туганнар арасыннан андый кеше булырга мөмкин, дуслар арасыннан, Аллаһ субхана ва тааля үзе белүче. Бәлки ул кешедән ул сүзләрне әйттереп тә куер. Шуңа күрә дә барып ишетсәң инде, менә кеше шундый хәлдә ятканын, барып әйттереп тырышырга кирәк әйтергә бу сүзләрне. Алла Субхану ва Тәгалә бәлки әйттереп, шул соңгы мизгелләрендә кылган гамәлләре өчен тәүбә кылып, бәлки ул Адәм баласы да Аллаһның рәхмәте белән җәннәткә эләгер. Алла Субхану ва Тәгалә үзе белүче. Бу инде аның хикмәте булып тора. Э, шуннан соң авыр хәлдә яткан кеше кырында э, бары тик хәерле сүзләр сөйләү кирәк. Э, ниндидер дөньяви мәсьәләләрне күп сөйләү хәерле булмас. Хәзер чөнки ул адәм баласына дөнья мөһим түгел. Ниндидер яхшы, хәерле сүзләр сөйләп, шулай ук аның янында Дога кылырга була бит инде, Алла Субхана уә Тәгалә аны гафу итсен диеп һәм башка яхшы теләкләр теләп. Чөнки Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи вә сәлләмнең бер хәдисе бар. Ул хәдисендә әйтә, әгәр дә сез берәр чирләгән кеше кырында яки бу дөньядан киткән кеше кырында буласыз икән, бары тик хәерле сүзләр генә сөйләгез. Чөнки сезнең сүзләрегезгә фәрештәләр әмин диеп тора дигән. Бу хәдис китерелә Муслим хәдисләр җыентыгында 919 булып. Шулай ук безнең халкыбызда шундый бер йола бар, кайчан кеше авыр хәлдә ята, аның янына хәзрәт яки мулланы чакырып Ясин сүрәсе укыталар. Һәм әйтәләр, менә шушы Ясин сүрәсе кешегә тәэсир итеп, Ул озак интегеп ятмыйча бу дөньядан тизрәк китеп барачак диләр, яки инде хәле яхшырып, сәламәтләнеп китәчәк дип әйтәләр. Менә бу гамәлгә карата динебездә нинди дәлил бар микән, шулай ук карап үтик. Пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи ва саллям үзенең бер хәдисендә әйтә, үлгәннәрегезгә Ясин укыгыз ди. Бу хәдис килә Абу Дауд хәдисләр җыентыгында 3121 булып һәм Ибн Мәҗә хәдисләр җыентыгында 1448 булып. Ләкин бу хәдис загыйф булып санала. Чөнки шушы хәдисне безгә җиткергән кешеләр арасында Абу Усман исемле кеше бар һәм бу кеше билгесез булып санала. Шуңа күрә дә бу кешедән хәдисләрне кабул итмәгәннәр бит инде. Шулай ук бу хәдис э, төрле хәдисләр җыентыгында төрле рәвештә китерелә, бер төрле генә түгел, төрлечә язылып, шуңа күрә дә э, бу хәдис э, муттәрип булып санала. Муттәрип хәдис ул буталган хәдис диелә. Шуңа күрә дә, э, әгәр дә ниндидер гамәлгә карата безнең динебездә сахих, көчле дәлил юк икән, без ул э, гамәлне эшләмибез бит инде. Ә Аллаһ субханаһу ва тәгалә үзе яхшырак белүче.